a hming a represent tur ka ni a golden jubilee Mister Mizoram ni tur hian ka inpuah chah na ang thawk chuanin ka confuse ve viau a mahse ka hmai chuanin mi pahnih that vel hi chu tawhput ve viau tur chuanin ka ni a ni sawmhnih pali sanghnih sawmhnih panga October hianin vai bakhawn indoor ah Mister Mizoram contest mai a ni dawn a Mizoram mipui te lo tel ve vek turin sawma cheu. Ka hming chu Jerry Lalcham Lena a nia, Tropis South khua ka nia, tunah hian zirna vangin Aizawl veng laiah ka cheng mek a. Electric veng Gym Club ah ka walk out thin a, EDC represent in seventy five below category ah Mister ah ka khel dawn a ni. Ka beisei hi a sang ve ang a reng a, tun tum chu players te ka ngaihtuihin pahnih khat tih loh hi chu a han huphurh em em bik. ka nei lo. October ni sawmhnih pali hian Vaivakkuan Indoor Stadium ah Mister Mizoram competition lo thlir ngei turin Mizoram mipuite ka sawm vek a cheu. Ka ming chu David Muanthanga ka ni a, electric venga cheng ka ni a, electric veng, dim atana lo kal ka ni a. Category ah hian male physics ah ka tel dawn a.

Chutah chuan Zoram mipui zawng zawng te min rawn tawng tur in ka sawm a chau. Ka hming chu Jerry Lalbin Tluang a ni a, chuan Pui Venga khawsan a ni a. Tunah hian kum sawmthei mi niin Slik Slik hi body building lo festival lo awm leh turah hian represent ka tum a ni. Tun kumah hian Junior Mister Mizoram ah hian ka tel nawn leh dawn a, tlai tal hi ka hum.

He kan zawt anga Golden Jubilee kan hman tur hi keini chuanin kan ngai pawimawh em em a, ani pawn a rawn sawi zau vang a, chu chu eng nge hmuh dan tin Mister Mizoram hi kum hlim hianin a thang zel em tih lai kha kan President hi kan zawt teh ang. Aw ka lawm e, ni e hei vainnia hianin kan player thenkhat random tak maiin kan ko khawm a, chumi chu a tha bik a tha fal bik lutuk a. Kan ko khawm a ni tih lampang a ni lova, vei ni ah hianin a rem chang chang kan ko khawm khawp mai a tih bikna a awm lo tih kha a hmasa in ka han sawi lang duh a, tichuanin hei msc golden jubilee minah kan hmanga association hrang hrang sawmthum pali ten,

Ang chiah te pawh eh, tun certificate leh medal te pawh a danglam bik dawn a, kum dang nen a en ang lo a ni tih te pawh eh kan sawi fo tawh a, kan sawi nasa viau a, an aware viau in kan hria a, an phur a kan player te pawh tan an la a, discipline pawh kan nei tha a. Kum dang tam takah te pawh discipline tha tak tak player kan lo nei tawh thin a, vawiin ni thleng a Body Building ah discipline tha kan nei chho thei zel hi a lawmawm ka ti a, khalai te kha min rawn zawhna ah chuanin kan chhan theih hri che ni mai rawh se. A thlang leh hianin Sir John a awm a, a ni hi kan zawh duh chu hei kum tin Pathian kawng ena zar ah BBFM hianin Mister kan thlang thin a ni. Hei hi kum tin hianin en pu thlir tu lampang atang pawh hianin,

Na a zar ah tel hi kan lo thleng a ni mai a, i Hruaitu hmasa ten kawng eng kim min sa pawh sava a kham in lung zui a rawn ti chho ve vek vek kan ni a, i a dik tak phei deuh keimahni nge kan theih na vang a ni lo a, ka sawi tawng hian in i mi hnung kan zui chho kha a ni mai a, chuchu improve tur mihring chu i kawng eng kima improve tur kan ni a, chutih zawng ah chuan tlem tlem in hma kan sawm ni mai ka hria a, chuan pakhat leh ah chuan kan player te hi nia,

Kha laiah khan ṭan kan ngai em? Mizoram kan pelhin ṭan kan ngai em? Mizoramah hian kan tawp dawn nge? Mizoram pawnahhin ṭan belh kan la ngai em? Tih lai te kha tawite min an chhan sak ta che. Aw le,
lawm awm e. Eh, min an zawh dakah chuan nia eh, kan player te eh, improvement nasa takin an mahni ah hmuh theihin a lang a. Chumi bakah chuan Thai-a han kal a. Helai lampang player ho nena han lo khawp hian kan danglam lutuk bik vak tawh lo a ni. Chuan chuan ka chu kan la ngai ta. Chuan chu kan la ngai thawh mah erawh chu kan hnufual lutuk tawh bik lo. Chu a thenah chuan medal te kan rawn la haw a, hetiang te khan nih lola vangin he hmasawnna tur chu kan la nei teh tak meuh mai. Amaherawhchu chu kan player te hi anmahni atawka an tha a, an chhuanawm a, an fakawm bawk a ni tih kha kan sawi dawn nia. Awle. Lawm e hanin kan sawi tak ang khanin tun October ni sawmhnih pali zanah hianin Vai Bakawng Indoor Stadium ah hemi Golden Jubilee, MSSC Golden Jubilee denchhena Mister Mizoram tih te, Junior Mister te, Men's Physique te,